Mah lawng si loin zeitluk in thlacam hi na ka bawmi you know, ka Lai miphun he tampi an um timi hi ka theih tikah keimah caah thazaang tampi dah la chinchin. Tiah ka lawm tuk hringhran na zate cungah.
I don't know. Uh, Joshua Van

ṭih hlei lo te ka van ti te ah mah min khi puar ka lak pin an si. Ah, pakhat te halnak taktak ka lu hal pakhat te mipi nih rak hal buk la timi cu veikhat rawi val hen an tei hnu ah khan Kawram min temi lar taktak mi bak lo lo piin an i chon dam na lau ngai narvas ngai atu i champion a sin no hin te

commitment zong tha tein neih hau na ding. Hi level pakhat phak nak ding caah zei sacrifice na tuahmi dah a har bik, zei tluk in dah a har, a har tuk um cang ko seh ti bantuk in na ruah caan hna a um ma? Si, har nam ka tonmi hi rak tampi te hramthok rak thok ka hin soisel tu zong tampi na um ka ti lai cun cun keimah zong kha Zeiti la rian rian ka rak ṭuan ka ṭuan bu khan ka tuah a si tikah khan ah zeiti la um, rian zong kha ṭuan ṭuan tuk khi cu a na ve lo ti la cu te full time in kan chasing ka si tikah ka nu nih khan a dream na chasing si ko cun i din lo lo kem na kan bawmh na rak ka ti rak ka ti te ah khan zegatinah keimah zong cu rian ka chuak i ka rak cin naite kha soiseltu kan rak tam ngai you know fapa fangkhat si a tha thu tuk a duh la te zong a bawm hna lo ti bantuk ka si ti ah khan keimah le keimah zong ka rian ka tuan la ta ka ngai la ka nu le ti ka cawm hna la ti bantuk kan rian a ka kir chan na cun ka phuak chan ka kir chan ti bantuk kan si ka laklawh nak chan zong tampi um ka ti la cu Nakhan ah ka nu le ka nau le um, ka pa te zong khi tu a ka zo a ka zo chom ngai ma ti a khete motivation tampi hna la e ka nu zong na ka ti longong mi chu a na thi mi si chun sul lo lo na ti khan na ka ti a keima zong a chan sau pi ra lo te pathian cha kum hnih chung ah bio si mun phan kho en ma khan a som thak na thong ai tu chu a full time ka to kho chang Hello.
Atu ahhin tu ah vawleicung pumpi ah kan miphun lawngsalawng Asia, a bik in Kawlram, Burma le Laimi nih hin kan startup an si i vawleicungpi mi cuanmi an si. Cu lawng si loin tu ah India ram ah khin Mizoram kan ti ka ahcun kan miphun tampi amma miphun hawi mizo kan timi hna cu atu ah ralzam mi zong tampi an um hna hi cu hna zong nih cun an i dirkamh an vei ah tu i teinak a hnu tan a lawm taktak a bik in mizoram chief minister a lu bik cun support lei minister te te ma timi se cun an mp pakhat zong nih anmah social media a khawng bak ah lawmpinak statement kha ṭha tein an ṭial i mizo mipi zong nih hin an i lawmpi taktak i cucu anmah mipi zong in theihter na theih a ti zong ka duh ngai i anmah mipi sinah si tal chim na duhmi maw an chief minister seh anmah sport minister seh si uh, amah mizo lei nih tha an pekmi hi keimah ca zong a sunglawi tuk cun amah e sport uh, minister zong kan uh,

championship level tiang phak khawhnak ding caah zumhnak Pathiannak bochannak kan siseh cun na family na community lei in thazaang peknak zeitluk in dah na hmuh uh, kemai uh, amana lunglai kemai

a ka bawm ngai ting ka ruah cun na chim bantuk cun ka miphun ka hawi le pawl zong nih te ka nu le ka pa zong nih thla kan cam piak lengmang ruang in si lo Joshua na video zongah kan rak zaw i biakinn ah solo na saknak zong kan hmu i case cungah te na kai zong a thla na cam ta kha kan um lam oitu na kan chim bantuk tak thia zeitluk na bochan i minung tampi hi cu kan zumhnak he kan ka lawng i kan beihnak na taktak kan langhter lomi practical kan tuah lomi tampi ami nangmah na zumhnak ah hin fel tein na tuahmi thil pahnih zei hi dah zumhnak zumtu na si ve bantukin tampi nih cawn awk ṭha te na ruah nangmah nih pel lo tein fel tein na tuak lengmang thil pahnih chim awk a kan
Fel tein ka tuah lengmangmi hi cu zei ti lai nifatin ka tuahmi hi cauk chung kaa ṭial. Zeiruang ah dah mah hi ka tuah ti si cun thil ṭha ka tuah siseh thil chia ka tuah siseh zaangki lai ah khin ca ka ṭialmi khi ka check ṭhan lengmang. Mah tiah khin thil ṭha ka tuah si khat cun kaa nuam ka ti lai cu. thilchia ka tuah kan cun zeitluk an um ko zong zaan ki lai cauk kawn ti kan a nihin he zeihmin ka tuah ṭung lo timi reminder pakhat ka kan ka hman cun pahnihnak cu zeitluk thil ka tuah lai ka zei lo zong ah zaan ki lai ti bantuk cun thil pakhat pakhat ka tuah lai kan cun thlak cun longmang mah pahnih si ti kuwa ti kuwa
cu pakhat te mah he pehtlai in kima ka theihnak ah atu lio kan mino tampi hi rian a ṭuan nain zumtu nih cun pekchanhnak te cheu hna cheu khat ti bantuk te hna hi kan rian bak cu si maw nangmah ahin te keimah ka zumnak ah bantuknak zumnak lei na fel taktak bantuk te nangmah hi nangmah na dirhmun ah

keimah ka si khawh tawk tein cun chirhri cu ka ti zeitik hmanh a tlolh ka duh lo. Ṭha,
tuhi online ramrami question kan si kum zeizah na sin dah hi bantuk ṭhutnak hi na rak i thok mu cun a behmi cu when are you going to retire

A hnu bik Van Jorva he nan thongh lio i kan zoh tikah ṭuan le se second ah na tei si kaw nai thok lai hawng khan ṭih phannak maw zei bantuk phuntan na nei ngawh cun an chuih i nai pet ti khan a fak maw kha an chuihmi kha an kheng maw kheng lo zeitin thlah na tuai ma khan nang tikah

ka cinnak dan le zei khi har bik si ka ti lai cu ka training camp te hna kum dan te na har bik si keimah le keimah zong ka training tu na ka zoom ka ti lai cu cun a ka chui ka cu ka phet man ka ti lai cu thawpa te ka ka thawl man te kha na fak tuk lo na ka kiang chuin ba te kha fang ai so uh yeah ma te kha si ko e a zei ka ti ka thong la ka ti khan zei ka ti lai

Next naa ṭhuat timi kong aa fiang cangmi na kan chim khawhmi a um lai ma?
Ka next fight kong he a fiang lo, but whoever can hear it. The question was, who or where or when is going to be your next fight? And the answer is

a dam le dam lo kan fian lo i number pahnihnak Manel kha nak ilopa kha cun hnu ah khai ra hi hinak pahnih hi zei deu hi dah chance ni lai na zumh anman ongman challenge tu ding keimah he

Natein a sit theng lai ka zum lo. Hman tikah Maneo or Tyra pakhat ching chang se ko la. Zeitluk tuan dah thlahnih thatum mu si le maw a caan hi. Thaizing.
Ah, okay.
Pakhat te ban ha chap ka duhmi cu kai ve ya. Atu ah nan luh tikah khan de atu i kan kawlram Burma flag kha nai hop tikah kawlram pumpi zong kan i lawm kawlram pumpi vawlei cung pumpi ah na kan theihtaknak zong na tuah i na chimmi interview pakhat kan hmuhmi cu mah hihi kawlram flag i ot luhpi khawhnak dingah fak ngaingai zuam i na hmuhmi ti kha si kaw zeitluk har dah si cun tahchunhnak atu ah US citizen zong a si kawlram na si tikah US flag si loin Kawlram flag nai venak kha nangmah duh thim na si maw ka nangmah tetin dah si timi te kha chim awk ṭha mi maw se
hi Kawlram alang ka thiam ka chit te keimah zong ka thi ka thi ka bla lai ngang kan Singapore ram mi ka si cun pe ka ma lai lai ram mi ka si cun UFC he ti bantuk kan ruah na batuk si lo kha promotion kan tuk mi si ti al khin te flag te hna he du pong kin na lo ti la chu Mah ti ahhin Kawlram he Kawlram ah lainai hi ka hawipa le Kawlra zong he um ko mah he uh, you know I was telling them on my first flight was asking them to bring my flag and they didn't let me you know um, flag ken ding ah khan kan rakhal na eh keimah zong nih flag ka ka ken ne ma hi ala ni ka ken la ka te zai kho ni si Myanmar si ka te na eh Myanmar cha country a si a kan ti. Country lo pinak si kan thei lo. Country country si kan te Google Google in mu lo ma kana Google ka pian na eh okay selawa cha kan ap pyak la kan te eh ka thot la kan ka ka lan chu locker room tiang ka ken ne ka chu pi kan du lo chu ne ka vai ni na ka thot na kan ka ken chan nga lo a ngah an te ka chuah lai ah ka chuh ṭhan voi thumnak ka khan a kan chuh ṭhiamṭhiam voi linak zong kan kan chuh a voi nga na kan cha kan chuh no mo te ka khan zei ka ti lai kamau kar te ka khan nyoma flag te ka chia e ma te ka khan zei tik mane khan koram ala ka ke ti mi khan thai kho dik se ti lo ka ti lai cha ma kha post interview ka thai te khan ka lang tar vale pumpi thai tar in khan Zangfah tein ka flag rak kenter ui te ka vun ti ti ah khan mipi zong khan vun au ve ka ti lai cu mah hnu lawng lawng in hi kawlram ah laan nih a kan putter mi si pakhat te ma he pehtlai pakhat ah lawk ko cu sa ko lawng kawlram aio na ban kan langhter mi kha aho paoh kan lawm dih i pakhat te laimi hi kan va that kun nak cu vawlei cung ah miphun tlawm te hi tluk i kan sinain vawlei cung State ngan taktak bak ah hin in a kan phakpi i kan duh ning ahcun kan lai holte na kan lai pa kua ti hna kan ban tega ma thil ti kan duh zima caan ahcun si lo le kan lai puan te hna mo voi khat hrawng te tal khi van lang kho si ti kha kan dula khi mi khi caan um kho cam um kho ding su mo adula chim ban tu kan rikhiah mi um chuar ruang da

Atu cu chanpian a si cang caah online question an rami cu What is something you want to do with since you have a big name? What is something you want to do with since you have a big name?

atu hi bantukin teinak na hmuh tikah hin tuar kan pal zong na chim bantuk impact mirang zong chim ve a bigin mino cungah hin impact a ngan taktak tu zan zong na zong i zeitluk in dah kan lung a thawh mu kan i lomh i nangmah zong na chim bantuk na phak ka mirang zong zong na thiam lo sianginn zong a bully ti bantuk mu ti hram na ton caah harnak tampi na tong i nangmah sakah i zuamnak nih hlaktu dirhmun chuak loin lampi ah le sualnak i harnak sin a tong kho zong na si cu bantukin indiana siseh dala siseh mino tampi chungkhar financial nih tlamtlin lo ruangah maw pakhat khat a life a sakkalmi tampi na um zei tuah awk thei lo in nangmah tuk hna zongin puli rak tongmi tampi na um i tutan mino kan mino hna sinah hin zeidah biacah na duhmi hna maw zeitluk in dah

in the process of doing that, you know, we enjoy the attention, right, of fighting in school and fighting on the street and things like that. So, like, ke lam tampi kan tal tung lo na kana kan hruai mi ka tampi te ke hoi hoi tha lo deuh zong kan i hangout caan zong tampi cun thil sual kan tuah duh lo mi kan tuah caan zong tampi ka ti lai cu ma ti ah khin khi a caan tampi cu khoika zawn ah dah dirhmun in a kan dir beh lai timi khi theih lo in khoika deuh dah ka kal lai ti khi a van bia khoi kei khal ah mati hawikom dang he kan um tikah biakan lei ka pe lai ka ti tikah biakan kan hawi le hawi le kom a kan duh ti lo phun dang kan si cang ka ta le ka ka ka kom la tia khan la lung nuam ti khan um ve phone lo ma tikah khan te a pe pi pi ke keima chim ka du mi cu tin mi ngai mi he kan hau timi ka du cun tinhmi ngeih hi cu tinhmi ngeih lomi nakin hin cun a ṭha deuh hrimhrim ko tinhmi ngeih i maw ma kan tinhmi ngeihmi kha ṭha tein chase te macun keimah zong cu gym ka kal hlan ke I don't know where I belong ti lai cu te koi ka zon na ka dir hun si timi ki ka thei lo gym ka kal hnu in khan mi pawl zong ka kan accept ka ti lai cu tu khi kan dream kan chase tikah cun dream kan ngaih i tinhmi kan ngaih si kan cun kanmah zong khi khoika dirhmun dah kan kal khawh lai timi khi fiangnem kan thei lai cun caci ka duhmi cu kanmah younger generation lawng si lo nu le pa ca zong an si na fale te nih thil pakhat pakhat kan zuam a ti an cun Tluk lawng a ṭhawng tuk lo. Hngakpiak zong a ṭhawng ko. Hihi nu le pa zaangfahte kan nawlmi hna si i kan kan naule changthar pawl he thapiaktu nih bawm lengmang ko hna si timi biacah kan duh chin hna. Thank you so much. One last question because unfortunately we are coming to the end. Um, one last question is, what do you have to say to your fans?